Рәхәт киенгән идем, инде кая барырга? Кая борын төртәргә? Нишләргә инде? Нәрсә борыныңны салындырдың? Кертмиләрмени? Әйдә клубка, анда җылы да, ашарга да бар. Хуҗалар көнне-төне шунда яталар. Обедка да кайтмыйлар. Анда тишек бармы соң, тишек бармы? Без бит тишектән йөрмибез. Ишектән йөрибез. Әйдә! Ай, рәхмәт, ай, рәхмәт, әйдә, күп Эй, берәү дә юк икән әле. Аллага шөкер, беренче булам икән. Эй! Юк әле юк, утыр, миннән соң буласың. Ярый алайса. Кем озакка? Мин була, мин. Утырып тор, миннән соң. Ярый. Кара син аны чиратка бас. Чиратка көтмиләр хәзер, бигрәк кит таңнан. Күпме утырабыз бит инде, кара син аны. Оялмый да. Бат чиратта. Кара әле, кергән кеше дә юк, чыккан кеше дә юк. Бар микән соң моның врачы? Каян булсын? Врач монда басып тора бит чиратта. Кертмисез бит. Доктор, доктор. Беләсезме, минем баламның авырлыгы кими. Хатыным ял йортына киткән иде. Брат та булды инде. Баламны савхога алып чыгам, йөртәм, астын вакытында алыштырам, массаж ясыйм. Ә нәрсә ашатасыз?

ярдәмгә киләсез. Гүя язмыш сезнең кулларда. Нуры сибеп торсын, хөрмәтле кунаклар, кадерле авылдашлар. Сина ярдәме кирәк булган һәр кешегә бинабызның ишекләре ачык булсын. Сүз бирелә район администрация башлыгы Фаттахов Энгель Нәвап улына. Рәхмәт республика җитәкчелегенә, әлбәттә. Менә кичә пресс-конференция бирде ул президент. Бары 40 тан артык программа булса, аның 30 дан артыгы бары авыл җирлеге өчен булган программа. Шул ук мәктәпләр, балалар бакчалар, клублар, медпунктлар программалары, ремонтлау, төзү, яңарту. Шуңа күрә бик зур рәхмәт республика җитәкчелегенә. Аллага шөкер, бер генә җирлектә дә, бер генә республикада да бу кадәр программалар юк. Әле күпме безнең финанс чыгымнары узган елга караганда ким булуга карамастан, Президент тоже ул саннарны китерде, узган елга караганда 48 миллиард сум акчаны алып бетерәлмәдек, диде ул. Шуңа карамастан, 21 елга да бер генә программаны да китми, юкка чыгармадылар. Күпмедер финанслау дәрәҗәсе азрак куелды, но программалар сакланып калды дип әйтергә кирәк. Менә Иске Кормаш җирлегендә дә менә матур гына итеп үзәк оешып килә. Алла бирсә, без кайчандыр бу клубка ремонт ясарга инде кая кирәк. Болай инде. Эше, эше белән чагыштырганда Иске Кормашның җисеменә туры килеп бетмәс эше намного әйбәтрәк, ә материаль техник базасы пока да аларның тырышкан куйган хезмәтенә туры килә дип әйтеп булмый. Шуңа күрә алдагы елларда Алла бирсә, киләчәктә Безнең инде клублар калып бара иде. Менә шул ни калды, иске менә богадан котылдык без, киләсе елга Кәзкәй, яңадан да җимерелеп ята инде безнең. Шуңа клублар күбрәк безнең. Шуңа милли проект белән дә алып барсак, ул тизрәк тә барыр иде дип әйтәм мин. Ә бу медпункт безнең милли проект кысаларында. Элек әле безнең елга берне генә бирәләр иде, республика програмы нигезендә. Менә анысы Алимәндә, бусы аның милли проект кысаларында. Шулай итә иде, Рафаич? Шуңа күрә пока менәбез ике ни белән барабыз, фельдшер-акушерлык пунктлары буенча. Бу безнең өчен бик әйбәт инде, бик сөендерә торган фактор дип әйтергә кирәк. Җирлек инде әкренләп елны без, хөрмәтле райондашлар, матур гына күрсәткечләр белән бетерәбез. Җирлек тә әнәк агрофирмасына керә бит инде монда әле җирлекләр безнең. Ел, ел әйбәт килде, конечно. Авыл хуҗалык өчен әйбәт килде. Вакытында яңгыры да яуды, уңыш та әйбәт булды. Уңыш икмәккә бәя дә бар, әйбәт, сөт тә бар, сөткә дә бәя бар. Узган елга караганда да бер җегерме тонна сөт күбрәк саябыз бит. Ну, җигерменче ел бөтенебезнең дә исебездә кала торган да янә шул коронавирусы белән, афаты белән дип әйтергә кирәк. Әле һаман без аннан котыла алган юк. Күрә төп ниебез. Бурычыбыз, исәнлекне саклау, исәнлекне тәэмин итү, шул афәттән ничек тә булса исән-имин котылу. Ничек кенә булса да, ул бездә дә бары эзен калдырмый калмады. Кырыктан артык бары районда шуны югалттык без 2020 нче елда. Шуңа күрә ул безнең өчен бик зур сан. Бик зур сан узган ел безнең пневмониядән өч кенә үсек мәрхүм булган булса, быел ул пневмония һәм шул чир белән бары бәйле рәвештә кырыктан артык райондашыбызны югалттык. Ә ул бүгенге көндә дә һаман дәвам итә. Шуңа күрә инде барыбер бер-беребезне саклыйк, үзегезне үзегезне саклагыз, тиешле чараларны, тиешле саклану чараларын кулланыгыз. Хәт шулай итеп без үзебездән торган җирне үзебезгә кертмәс өчен үзебездән торган эшләрбез дип әйтәм инде мин. Без бары өмет белән яшәдек гомер буе. Яңа киләсе ел ул теге елга караганда бары әйбәтрәк килер дип ышанып яшәдек инде без гомергә. Шуңа күрә 21 елга да без өметләр белән, ышанычлар белән аяк атларга тырышабыз. Ничек кенә булса да, бу чирләрдән дә котыла торган җал бассыны инде. Вакциналары да килеп җитте инде безгә. Мыш вакциналары белән берлектә, Егерме беренче елда котылыбыз да инде бу чирдән. Шуңа күрә ничек тә сакланырга кирәк, ничек тә шул вакытка хәтле түзәргә кирәк безгә. Уңышлары белән килсен и авыл хуҗалыгы булгач барыбер, һава шартлары әйбәт килсен инде, шуңа карап торабыз бит инде. Авыл хуҗалыгында мөмкинлек булса, бүген Әнәк хуҗалыгы да иң күп хезмәт хакы түләүче хуҗалыкларның берсе, утыздан артык хезмәт хакы түләй ул, утыз меңнән артык уртача. Шуңа күрә Уңышлары да булса, җирлектә халыкның яшәеше дә бары икенче булыр дип әйтәм инде мин. Аңа күрә нәрсә дип әйтәм, бу пунктны ачабыз, Аллага тапшырып, шушы җирлеккә, халыкка хезмәт итсен. Барыбер алар беренче рәттә иң кешегә якын җирлек булып торалар, фельдшерлар безнең бүгенге көндә. Әмма һәрвакытта да элемтәдә булып, нинди мөмкинлекләр бар, булса үзебездә, булмаса Чаллы Безгә караган бит инде, без Чаллыга карыйбыз бит инде. Үзебезнең райондашларыбызның сәламәтлеген саклауда, исәнлеген саклауда үзенең тоткан ролен тормышка ашырсын иде. Якынлашып килүче Яңа еллар белән сезнең барыгызны да! Хөрмәтле райондашлар, курмашлылар, бу безнең инде уникенче шушындый модульле фельдшерлык-акушерлык пункты. Уникенче. Елдан-ел менә шулай матур гына алар сафка басалар. Вот, әйтергә кирәк инде, башта без аны шул халык санына карап, аның райцентрдан ераклык урнашканына карап, Игнат Лапичка шушы кандидатураны бирәбез. Игнат Лапич моны раслады сезнең җирлек өчен. Потом безнең инде аның өчен аңа рәхмәт әйтергә кирәк. Аннары инде без сәламәтлек саклау министрлыгы аша раслатабыз. Алар да моны раслады, аларга рәхмәтен әйтәсем килә. Һәм моны ел саен безгә бу модульле пунктларны безгә төзеп бирә Азнакай нефтемаш. оешмасы Әлмәттә урнаш, э, Азнакайда урнашкан. Вот, аларга да зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәм инде без э, аның бит благоустройствосы бар, аның шушы алгы яклары бар. Аның инде район җитәкчелеге э, ушып, безнең подрядчиклар шушы ошны башкара. Менә Бифәт Мискась монда басып тора безнең безнең надежный партнер елдан ел шушы сафларны пунктларны аның белән бергә без сафка бастык. Аңа да бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу инде шуңа күрә шушы пункт безнең бөтен шушы күп кенә кешеләрнең хезмәт җимеше. Сез моңа бик лаеклы, бу авылда иң мөһим социальный объектларның берсе, олы яшьтәгеләр өчен, может, иң мөһиме дә дидер әле дип әйтәсе килә. Шуңа күрә сезгә инде бу матур шулай матур гына сыйфатлы медицина хезмәте күрсәтсен. Сезнең специалистыгыз бар, Аллага шөкер, Гараева Линиза 37 ел шушында хезмәт күрсәтә сезгә. Бик лаеклы, квалификацияле фельдшерыгыз, ул врач дип әйтергә була, шулай бит инде авылда ул сезнең өчен врачлар бит. Шуңа күрә дә ана да исәнлек иминлек телибез, барыгызга да исәнлек иминлек. Яңа елда яңа шатлыклар, яңа теләкләрегез тормышка ашсын. И афәтләр булмасын, бу чирдән котылырга язсын, чын күңелдән барыгызны бәйрәм белән! Хөрмәтле Илмир Наупеш, хөрмәтле Айдар Рәфкатович, хөрмәтле җитәкчеләр, хөрмәтле авылдашлар! Безнең авылда бүген бик күңелле вакыйга, безнең менә яңа ФАП төзелеп, бүген аны ачабыз, ул инде киләчәктә халыкка хезмәт, күпьеллар халыкка хезмәт итәр дип ышанып калабыз. Инде безгә менә шул ФАПны төзүгә Милли проектларына кертеп, хаклы итүдә ярдәм иткәннәре өчен Ингин Мамапычка беренче чиратта бик зур рәхмәт, Айдар Әхмәтовичка һәм Руслан Юнысовичка һәм инде барлык төзелеш оешмаларына, барлык авыл халкы исеменнән һәм үзем исеменнән чын күңелдән зур рәхмәт. Бу безгә бик кирәк әйбер иде, бик күңелле күренеш. Исәнмесез, кадерле авылдашлар, килгән кунаклар. Мин дә бер-ике сүз әйтеп китим инде. 34 ел эшләп чыккан фельдшер буларак, минем шуны әйтәсем килә, хөкүмәтебезгә зур рәхмәт! Кеше сәламәтлеген кайгыртып, яңадан-яңа программалар кабул итә, төрле чаралар күрә. Менә бу бөтен шартлары китерел, тудырылган бу бинаны ачу да шуның бер мисалы. Бу бинаны күргәч, Кызыгып та, көнләшеп тә куйдым. Эшләселәрем килеп китте. Мин үзем 70-нче елда эшли башладым. Ул чор белән чагыштырганда, хәзер җир белән күк аермас кадәр. Хәзер тормыш шартларыбыз нык яхшырды. Бик рәхәттә яшибез. Шулай булса да, төрле чирләр килеп чыгып тора. Медицинага, медицина ярдәменә ешрак мөрәҗәгать итәргә туры килә. Инде медиклар, табиблар үзләренең ягымлы йөзләрен, Тәмле телләрен кызганмасыннар иде. Югыйсә, яшерен батырын түгел, араларында дырфалар да юк түгел. Инде Линизага эшендә уңышлар телим. Үзе сәламәт булып, исән-имин эшләсен. Илләребез, көннәребез тыныч булып, имин булып, барыбыз да сәламәт булып, матур итеп яшәргә язсын.